Eanga y'obegete ney'ekegusii. Omanyete egesaku ki'omogusii nkiabwate enchera y'ogochora omogaka bw'egesaku, naende gochora omogaka bw'egesaku is not egento ogotenena okwane. Yaya.
Inche tiankwana ekemaene. Tindara amatianga ekarasera abagaka gochora omonagari, Tindarora simbarati. Igo bonsi abwo mbare banogete. According to me. Onye kwang'ainereria tori goika bwo. Nao enkoba ya mogaso egokarete ekogokoorera agaga. Chinkororo ninki ase gusii chigenzi chi understand for the first time? Omaete erieta enkororo. Ekiagera omogusi agateba na nyambinchu aye otanyara koriina mote nabo okoganyera chintobero anse.
Mbuya mono sana abagusii mwensi motorigeretie korwa ase more. Rero nanye ore omogaka oria moye koborie, Ombino Nyambane ogotoeresa amang'ana. Ombino. Ombino. Ombino Nyambane ogoto ogotoeresa amang'ana aria ekegusii yonsi pi, atwete eshida. Mbuya mono sana omogaka ase okoiraneria ribaga riabo. gocha iga. Asante.
Mbuya mono sana.
Nagokire kogera kwanyorire kwabwate a busy schedule. Ase ki eschedule eke gose naki ekorokwa? Emeroberi. Emeroberi emenge sana Mm. lakini kwanyarire koira chingaki chiago chinkei iga okoba naintwe. Igo mbuya. Nyasaye agoseseni. Asante.
Amang'ana nabo amange totari gokwana aya rero, Mhm. lakini kwanza ntari kobaboria eyango eyi obegete neye ekegusii? Ah, omanyete chingaki chia bono, Aha. change of style, yaani twarure Ntwarwete ase chingobo ne chisumati, Eh. lakini nabo tokorigia egetambaa Aha. gekoimite- ge- gegochirera naki abagusii bare kobeka. Oh. Bono eye Ehe. e- e- from erangi yaye Aha. na identity of totems. Ehe. Omanyete totems ninki? Eh, bono. Enchera y'ogwetogia.
Eh, bono. Goiko iga bono iga onyigwete na nomogusinde.
Orenga bono. Riango ere bwango ase engencho chingaki obwate, tiga tochake. First of all, ntobwate gusii Council of Elders. Eeh bono.
Mbaro.
Mbaro. Ehe, ng'omoteneneri obe, structure yabo generally naki ere? Omogaka okorokwa Matundura. Ehe.

Abarai ba Athene, omogaka Simon Nyachae, bab'obwocha, bab'oboore, bagacha amo bagateba ng'a goika totware naintwe Elders Council y'Abagusii ekiagera abageni bare gocha korwa Western, baba Omudavadi, na abare gocha korwa Eastern, ebare gocha na Elders Council chiabo because eki n'Ekegusii. So in that context.

Kwanza totarachoo, tota, ntarakobororia ning'o naki omonogeri ogusia abanto gochorwa. Omanyete egesaku ki'omogusi nkiabwate enchera y'ogochora omogaka bw'egesaku, Ehe. naende gochora omogaka bw'egesaku is not egento ogotenena okwane. Ehe. Yaya, chinchera ne chingako nchiarengeo chiigekire chikoorokia buna oyo oisanire koba omoga, Mogaka. Ehe.

noboombe bw'aba bonsi ping'a erinde ebuuta eye ase babuuta negeikaro ekio geetie ng'a bono twaisanaire korigia omonto ogotokwanera buna omonogeri bw'egesaku. Koimanyete na banto aba bagakaba mbari siasa. Mbari siasa. Igo bare ekegusii. Siasa y'ekegusii when it comes to administration and politics iga egocha yaba eng'ao, ekiagera culture nchiyabwate enchera yaye yoko rigia omonogeri, na omonegeri na omorai. Nomorai. Ee. Omorai tare gochorwa ase e- goika arabe buna orabeire omogambi. Ehe. Eh? Eki- Okogamba ogaya na amang'ana echoka. Ekiagera onye tomaeti kogayana amang'ana echoke, toraisana kogamba. Igo omonogere tari lasima abe mwanasiasa. Yaya, yaya, yaya. Okay, okay. Yeah.
Monogerie omonto ogokwana nogende nabo mbari bare bogere gose bare embu gose nchuri ncheke ya meru tari tari buna goiko there is no politics in cultural leadership ase egesaku Igo buna tokogamba bono iga, inche tiga nkwane ekemaene. Ero. Tindaro matianga ekarasera bagaka gocha ore monogeri, Aye. tindarora simbarati. Aye. Igo bonsi abwo mbare banogeri. Ah, according to me na according to culture let's be sincere Eh, bana. according to culture Ehe. and according to abagaka bagusii Ehe. intu ntore okay tindarora Eh. onye abagaka bande barore mbatotebi Eh. lakini tindarora ase egeikaro nebuti to yabeire yarangeirie oboombe bw'abagaaka ba Gusii, Ehe. el- councils, the councils of elders ba- bateebire Matunda na bono torangererie abagaaka bonsi pi, korwa kere ekenyoro tobege structures na bono ngosoora tore omonogeri o Gusii Ee bono.
gento eki nkeraba naende ti- tindakeigwa obomaene ngoteba Bono ngwantere ng'a noche o link up na omono- na Ee, omogaka oyo.
omogaka eh, nabo okomonyora anytime That would be naende fine. tebiset Te- Okay. bwoere gochi ma- nyariba ari masaba rogoro Ehe. ki oratake komorigia nonya ne namba nabo ngokoa mbuya mono i think through you i'll be able to find him in an easy way. Yes. now tiga ntiga amaswali ande achikoba ayaye boda Eh, igo egere ngu- chingusari chinsa ase ago kwagayerera gochia now ntobwate siasa ere gusii bono iga ero

Ngotaka bare ee bakwanere egento, lakini banyore na insa chinde tobatageti, Oh. bemincha ng'a ki oyio atagete gokora eki atagete eki, tiga akore. berusa na neo. Bono okonyora na Eh. in most cases bagaka mbara play role yabo Aha. ase eng'encho abanto abase abake mbabaeti masikani aria babwenerete gotwara. Naende omogusii na omweminchi Ekero, which is not supposed to be, ekero abagaka aba barorire na totageti kobategerera, mbari kwereta, Ah, ah. igo bagwesibora. Bagotiga. Bateba na koraye ebi ao naye ogakerochi. Consequences inchiri ichi. Consequences inchiri na there is no harmony. Ase gusi buna bono iga. Yes, Ntobwati harmony. ntogotwara.
Igo bono matunda nabwenerete gokwana Samuel. Ero.
Aikaransia abagaka korwa ebinyoro. Aha. Bateba na bono tore iga. Eh. tokore iga. Aha. Naende advice y'abagaka njanya koba mbe normally. Njanye nkoba mbe.
Yaya.
Omogusii atebete ng'a ase abagaka bare, amang'ana tari gokora ki? Tari gosareka. Tari gosareka.
Eh. Eproblem ena abasae Ehe. na abanto aba bande batari aba bagaka, ngotegerera bare amang'ana y'abagaka aba. Igo. Kwamanya konya ne ekero tokobatebi bachaka ng'a mwaitirwe ne chingaki. Gento nkeiyo gekoi geko gekogechia abagaka buna ekero ogotebia omwagana aye gwaitirwe ne engaki gento nkio orakore ki? Orantebie.
Abagaka mbare abanto b'eng'encho.

Enchera nere abanto bare kobota batebanie ebinto mwatigire. Ehe. Amachiko narengeo atarikiri, Mm. atari even in the constitution. Eh, bono. Tokoroka emegiro. Aha. Eh? Emegiro eye yareta nsoni. Ehe. Chinsoni echi chiagamba, chikogamba korwa omochi Ehe.

Igo tari nangokwanera bobe n'Abakristo, yaya, lakini ekero okwegena ng'a omoteembe nobwate chinguru chi'ogotogavana, Eh. because noro orenge ritongo, ritongo is high court, Eh. noro orenge ritongo ri'omogusi, ekero kwangire egento noo okoirwa, Eh, bono. kogorutigwa om- noo okoirwa, gwateba nabo bono nyotebi,
Tari omoteembe. eh, nyotebi ng'a ng'aki kware goteba, intwe twakorire ki? Twarure oo.

Nonya nebuku y'Abakristo ngototebie na sika iso na nyoko na nyoko mm. obogima bwao bobo bobotambe omogusia agotena sika iso iso nere elder in the community mm. omochai mm. tari nambonsi bari nkoba abaya gosiki yaya lakini mm -hmm. nabari ichara akwari kumo takoganereri mogaka egento akoganereri abagaka ekero mwabangire inu chensi na abanto amorense mm. mwatena tiga bakora ebinto biabo ebi twaetunire chingaki mm.

Nabo orabe nkonyumera ore onyenyore mogongo oyo. Yani it has white and black color. Yes. Kobi eyio ninyebwate ng'a yomomura oria I have that coffee. Eyi nere abagaka bakobeka when we want peace. Ehe. Bono Eh. enkorora eye Eh. is a nickname Eh. riaire abamura barenge kobera chimpago korenda egesaku. Korende egesaku. abamura aba bakarokwa chinkororo. Ekero barokwa chinkororo, nabo bare koegwa chianga enchera babwenerete. Naende omogusii was a very intelligent person. Onye otagete korwania omomanyi, iga are gwesoka buna omomanyi. Omanye ekemanyi, ogende oo. Omanya kera egento, omanya gwa- bamanya naende omaete nonya ne chiombe chiri na egosori yare tari na noboibi Tara na esegi bwarende.
egosori. Aya, ekero abamura bakinire batakire konyuoma, Ehe. babae kogenda boyi chiombe, boyia Ehe. Eh, egosori eri babatisaya babatisaya boyi chiombe banyuomera. Na baria babakemba na baria bacha boyi na baria bako

yasaririe ebinto ebinge, Eh. naende media eye na ebinto binde nabio biasaririe nonya na ekegusii. Giaito kabisa iga. Ee bono, ebinto Ai, binde ai, ai, ai. mogokwana korwa chiredio, ebinde mokwanekera bitari bwenereti kwanekerwa, mwanyora mwaretire chitang'uchi chiaichoire chiasariri kera ase omochie. Eh, igo bono chinkororo nono togamba bono iga nchiro Ee, nabo oranyore nchiro,

Timaeti gose mbarenge abamanyete Aha. ng'ai neriyo Yenkororo.
Aye aye aye aye aye.
enkororo was a very nice tricky animal egotoka Beka, gosana beka. tori konyebwata rahisi otaete mbeke Eh, sibeka reke gusi gekororokana. Itokogamba. naende ekero omogaka abekire egento ekarangeirie abamura Eh. igo bare gocha Eh. baikaransa Aha. bagamba bamap out Aha. areas ng'ai togochikorigi Eh. chiombe. Ehe. Eh, Kai, kai, kai, kai. Nere riiyo ri'enkororo bono. Igo, igo, igo. Obwo nobwage kwarabeteitwe amauta. Peace. Ehe.
Omogaka ase aikaranse abwate obosune amineti oborai bwaye na oboronge bore, naki okorora abarai bagotwarera eh, enyimbo nero nenyimbo atarete, enyimbo Eh. y'oborai, Ehe. nenyimbo y'esegi.

noboraai. Abaraai bare gusii mbari korecognize the role ya abagaaka ba gusii in leadership and in community matters. So abagaaka ba gusii nabo bagoteba mbaroo lakini ase engencho motari kobarora gose mbaroo bang'usire nyuma. Babatiga magoro na moroche.
Batebire na bono abasabu tiga bakore ekibaro Ekibaroche. Naende abasae bakorire ekibaroche na ekibaroche ntokeroche. Bakombi.
Ntoke roche. Bono tiga ndabore. Bore. Esituation ngoikere bwate ng'a chielders chigokani chiaikerwe chia- chiarigigwa Eh. chiagwa amang'ana abanto Iga batagete abagaka komanya.
nabamakini aba. Eh. Tari okobanyora ande onsi. Okobarigia. No, Eh. igo okorigia omogaka, Mm. omoborie eki otagete. Igo. Akoerese naki atagete erinde kebe buna ota, Buna buna otagete. otagete. Oramochaya, naache emesa. Bono ndaboria.
Esucussion ere egoika, abagaaka boka basoka bateba ng'a yaya. Ee bono.
Nero.
Naende ekero basokire igo, igo bakogikeria. Kogikeria bono. Ekiagera toiyo. Ehe. Tori kobategerera, bono bakogikeria. Okogikeria, ekero okomoira okogikeria, bono omogusii ore.

Boka babere mbamura bare getii, bagongete orobera oromo, orobera oromo, ecommunity eyemo. Igo bare korarangerani, baikaranse, batware ebuto, egeikaro ekio kiabo getware abagakonya batagete, baborane na eke ng'aki togokora. Ekiagera omogusia agoteba ng'a nyambinchu aye otanyara korina mote. na gokoganyera chintoberanse. Igo between matiang'i na maraga naro orakore ki? Oraganyere chi chintoberanse. Nchiri gochia ande ekero omonto omonene akorire ki? Anyorire egento. Lakini kogenda amo igo, igo bono omaete goika modivide abanto. Goika modivide abagusi, goika modivide kera omonto. Na ekero ogodivide abanto, igo bono kwaretire egechano. Naki mogochitanchete korwa kare? Nonya abagaaka ekero, naki eki nkobatebia, na- abagaaka ekero bare gochorwa, chistep chiogochora omonogeri bw'egesaku, Eh. igo chiarenge chinkong'u, naende are koboka mambia onyora riiyo ribekire ribekire nyomba igoro, Mwae. omanya buna nere ocho Nero ocho. ochorete. Kae.
Tori komanya ng'a obe.
Yaya. Aise, aise. Abagaka babwate obobisi obonene. Naende buna nkorigereria.
Gwachorirwe igo, eh. kwamanyana naye, eh. kwaegwa amadaraka au, kwaba omonogeri. Bono kera ase ase bagoikaransa, eh. kibaikaransire, eh. okorangerigwa, eh. gwaikaransira. Eh. Igo tonyigwete. Nakoigure kabisa.
Yes. Bono, busia ntobwate some issues. Ase okonyora, abarai boka abanyene bakorwana, bakorana baka amakondo. kwamanya konyora abande bagotumia abamura korwana. Esitueshon buna eyio elders nigo babwate ase eyio. Ing'aki oratware ase eyio, noyo nomonto oeire chinguru nabanto. Ehe. Lakini bono ekero bagokora igo, Eh. nigo bakworokia obwana. Oha, gwakwanire Na ekero buya. bakworokia obwana Eh, na oboriri, Ehe. bagaka mbakominyokera. eh, eh. Igo bagotiga buna Tiga bakore eki ba- Kibaroche. batagete. Eh. Lakini o- bagagata nabo akogokigwa ekero o- eke- oranye omwana oo okorama momura omwabo, Mm. bonsi nabao. Eh. Eh? Mm. Ing'o ogo- igo ogochaka kofefa oyomo. Aye nakong'u.
Bono abagaka eki bagokora, Eh. nabo bagokwana inche narore abagaka, nonye inche narabeire amang'ia abagaka aria bagoteba ng'a motari gwancha, moigwane mokore iga. Eh. Lakini ase eng'encho y'obonche, Eh. Oria okoe naye bono nkerage, aye nkerage. Ekero ore kerage, gwatiga gotegerera abagaka na abang'ina nsa chinde, kwamanya gokora, gwaturutumba oborai. Kwabochaya. Kwabochaya. Yes.
Bw'abagaka. Ekero gwachaire oborai bw'abagaka, bagotigera aye kora buna otagete, minyoka tiri buna otagete, lakini omoerio goika geche gegwake. kabisa. Goika gekorome.
Eh. Naende goika ochie onye nabagaka mbakorete ki? Mbakwanete, mbakwanete. nabatagotebi direct. Eh, bono. Yeah. Ekero nkogikeri tore, Mm. ekero egento kiabeire, Mm. ekero abamura barwane, nkobatebi twena agwo, Tari biya. twaigure ndumo boina ko mosiori totamanya.
Abe osie abaigo. Eh. Ehe. Goika endumo eyio njanya gochia inse bosa. Mm. Yaya.
Bono omogaka we are coming to the end of the show. It is okay.
Please tee anga bagusie amang'ana abere atato. Minto mwanya Focus getinga. ekamera mwaye. Tiga tumanye iga. Aha. Binto mbio ntigeire, nontigeire agatigera onde. Na nibo njanya koera monibi atarakwa. Igo bionsi pi nobire. Tiga twechoke. Ase ebirengererio na ase amakoro, abana baito twabatigeire ense. Ekero ngotegerera twabatigeire ense, twatigire kobatatera na kobarenda buna yarenge ekegusii. Igo bono okonyora ochwarete omonto, na monto tarenge gochwarwa kabe gesaku. Igo okonyora buna abana na aba bono mbamanyeti okoega na okonyuoma na eng'encho yaye. Igo bakagete buna egento nkiarenge gochia korokwa love,

Minto mwanyagete inge, tiga twetatire, tweanche, gose ntwanchwe. Toteancheti, ntogwanchwa. Naende ogweancha nekero togotatira ebinto biaito na kobirenda na kobibeka ase ebigwenerete, gosika abagaaka, gosika enyuomo, gosika chisemi, na komanya amasikani. na kobeka chimbibe ase amang'ana togokwana aratoite gosaitwa onde, twegere korenda nonya nemenwa yaito. Ekiagera momanyete okwaroka tikwarenge okwarokia ekemincha gwoka, kwarenge okwaroka igo nobongo. Ekero nabo okwarutia ekemincha tibwaruti obongo, bono aye kwabeire omosacha? Ebisacha tobwate esikaha nebinge biarogete ekemincha bitarogeti bongo. Neyio nere emechando tobwate gusii. Nao omogaka nabwate amang'ana amange sana, abainte gosanga nabagusii. Rero ntogokwanera onsi, nimbe ngomorigia ase entunda eyemo ase eyende, Igo. ekero tonyare gosanga amang'ana aye erimo ase erime enyiomo okwaroka. Bakatwera ase emanga igoro aria ng'ai bagakorire oo. Ase chingaki echi tiga mbagere mbuya mono sana ase okora chingaki chiaito gotorigereria. Kiagokora, inyora na mosacha muya, na okoringa nkundi korwa gesieri mwaye, komogoka osanunuka nyomba. Na abakungu na abaya baremwa banchete, kobakungu mbaye, Emenwa yare kobasari naria ata, naki gekogera mokungu atari koragereria. Komokungu muya noyogokwana buya okwanu buya, onga bokano ki bwatengire buya bwabuga ekenyoro giategerera. Mbuya mono sana, mbuya mono so totegerera nyasaye mwaseseni mwenspi toigwe amang'ana aya okay thank you so much God bless you all.